Salam hormatly watandaşlar! Şu gün iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on ikinji apreli hepdäniňem anna güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar ine men ýene bir bölüm etjek bolýan Ramazan baýramynyň geçişi barada, Ramazan baýram namazynyň geçişi barada. Sebäbi şul hadysa bizi gaty tolgundyrdyrdy. we biz şuny belläp geçmeli bolýas-da. Oň daşyndan başga bir maglumatlar geldi, biz şu maglumatlary size aýtmaly bolýas we azajyk ýaňky ýene netijelemeli bolýas. Hormatly watandaşlar, ine, birinji bilen men siziň hemmäňizi eziz ýaňky Bagyşlaň, birinji gezek, birinji bilen men siziň hemmäňizi şu günki soňky gün, Ramazan baýramynyň soňky güni bilen, soňky baýram güni bilen gutlaýaryn we siziň hemmäňize birinji bilen men jan saglyk arzuw edýän. Siziň hemme doga-dilegleriňiz Allajan kabul etsin we Türkmenistan, türkmen halky, biziň dindarlarymyz her wagt azat bolsun we azat Türkmenistanda ýaşasyn. Amin. Hormatly watandaşlar! Geliň, biz çykyşymyzy dowam edeliň. Ine, Türkmenistanda geçirilen Ramazan baýram namazyna her wagt gelýän adamlardan, men aýdypdym, üç-dört esse köp geldi. Halkymyzyň uly bölegi Ramazan namazyna bardylar we olaryň möçberini ölçäp bolanok. Geliň, Türkmenistanyň içinden gelen täze wideolary seredeliň. Men size birnäçe parça wideo görkezeýin.

Aýlaryň ýagşysy, gülleriň bary.
Ine şul Aşgabatdaky metjit geliň şoňa seredeliň nähili adamlar üýşüp ýaňky Ramazan baýram namazyna bardylar.

Ine hormatly watandaşlar, men ýene bir wideo görkezjek, soňuna görkezem. Ine şu wideolar beýleki wideolaryň ýaňky bölegi bolup durýar. Türkmenistanda Ramazan baýramy şowhunly, şadyýan geçdi. Men ýene bir gezek MHM, polis, harby gulluk we beýleki gulluklara, ýagny kanun, kanunçylygy goraýan gulluklara öz Dogym bildiresim gelýär köp köp sag boluň halky ezmediňiz tutmadyňyz akitmediňiz Gurban bilen Serdaryň diýşi ýaly hemme zady halka ýaňky mümkinçilik döretdiňiz hemme mümkinçilikleri döretdiňiz halk öz istegini kanagatlandyrdy halkyň arasynda şeýle bir gürrüň boldy-da bize gelip ýetdi ine ýene-de Biziň dynymyza Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow degäýse, köşgünde baryp şo ýerde şolary ýaňky işini berk gaýdartýarlar-da. Men doly sözlerini aýtmaýyn, sögünç sözler. Ine Gurban baýramam ýetip gelýär, şoňa dagy bir zat diýse, şoň bilen şol ikisem gutarýar diýip, ýaňy öňünden düzüp durýar. Arkin boluň Myrat aga biz öz däp dessurlarymyzy öz baýramlarymyzy iki sany atalgul kezzapa gidirmeris diýip ýaňky göni aýýarlar. Bul bir bizi begendirýär sebäbi dindarlar biziň eziz watandaşlarymyz öz haklaryny gorajak bolýar. Öz däplerini gorajak bolýar. Öz dinini gorajak bolýar. Eýýäm halk oýandy diýýär. diýmek bolýar şu sebäbi halk bizar boldy. Bularyň haklaryny bozdy. Bularyň hereketleri azat hereketlerini bozdy. Bularyň azat informasiýa almak mümkinçiligini bozdy. Bularyň ýaňky azat işläp biljek mümkinçiliklerini bozdy. Iş ýerlerini düzetmän gaýtyp ogurlyk edip kezzapçylyk edip bir topar inosannyý firmalar bilen Ýa biznes edip ýörler. Hiç hili mümkinçilik bolmansoň halkymyz terk edip ýa öz Türkmenistandan gitmeli bolup bu. Ýöne şu babatda ine şul hadysa bize görkezýär biziň halkymyz ahyr ujunda öz ýaňky öz statusyny tapyp ýene-de haklaryna göreşip başlady. Biz şular ýaly aşak derejä gaçyp, şo derejeden galyp başladyk. Bize musulman dini kömek etdi. Ine, hormatly watandaşlar, geliň indi Kabinet ministrde we Serdar we Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda bolup geçen şu onunjy apreldaky ýagdaýlara bir ýakyndan seredeli we şo bize näme netijeleri berýär diýip seredeli. Ine, Gurbanguly Berdimuhamedow öz ogluna buýruk berdi, Sen kabinet ministri kontrolda sakla, men parlament kontrolda saklaýyn. Hemmesini gaby kabinet ministra, ýa witse-premýerleri, ministrleri, şo ýerdäki orunbasarlary we aparat prezidentiň adamlaryny gabyda telefonlaryny öçüripdir, saklap dur. Näme üçin şony etdi? Biz köp kelle döwdük. Birinjiden-ä şol kabinet ministriniň wekilleri we parlament üýşüp ýygnak geçirip, prezidente impinçment berip, milli lideri arest edip bilýärler. Ine şular birleşip, dilleşip, telefonda gürleşip, bir ýerde üýşüp, halkyň tarapyna geçip, rişeniýe çykarmasalar, rişeniýe çykarsa şo rişeniýe ýaňky hakykatdan hem kabul bolýar we şo rişeniýe hakykatdan hem konstitusiýa tarapyndan kabul edilýär we şol rişeniýe şulary dogry ýaňky ikisinem tussag edip gabalýar. Ýadyňyzda bolsa Nyýazowy nätdiler? Nyýazow ölende hakykatdanam Ata Öwezow parlamentiň başlygy konstitusiýa boýunça ýagny ýolbaşçy bolmaly bolmalydy ýaňky wagtlaýyn hökümetiň ýolbaşçysy bolmalydy tä saýlawlar geçinçä nätdiler üýşüp howpsuzlyk geňeşinem kabinet ministram parlamentam üýşürip ýygnak geçirip ýaňky ony Oňa ýaňky jenaýat iş açyp, şu babatda kabinet ministriň birini alyp, wagtlaýynça hökümeti belläp, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Ol agdarşyk boldy. Ýaňky hökümetiň içindäki içki agdarşyk boldy. Şoňa halk seretmän, üns bermän, bilmänem galdy. Ine häzir, onçam ençeme ýyllar geçensoň, oppozisiýa size düşündirip, bolup geçen zatlary analiz edip, size ýagdaýy düşündirýär. Ine şu ýagdaý döremesin diýip, Gurbanow ine şu ýagdaý bilen öz wezipesini alyp bildi, ýaňky Türkmenistanyň hökümeti basyp alyp bildi. Ine şu ýagdaýda ýene-de başga biri basyp alaýmasyn diýip, häzir Gurbanguly Berdimuhamedow Kabineti ministriniň işgärlerinden hersinden gorkýar. Bular bir dilleşip, topar bolşup, ýaňky bize garşy derrew karar çykaryp, bizi ýygnaýmasynlar diýip, ondan gorkýar we şu babatda halkdan gorkýar. Dindarlardan gorkýar. Bulaň hemme zatdan gorkýar. Şu gepde telewideniýä çykmazlar şular. Dagyrdap otyrlar. Gurbangulynyň-a gözi dagyrdýar. Gürläp bilenok. Diňe ejeň, bajyň plan edeýin diýip diňe sögýär. Kozýollar meni satýaňyz diýip. Serdar Berdimuhamedow, munuň bir keseli bar ekeni. Bir titräp başlaýar. Häzir titräp gürläp bilenok. Kabinet ministrdaky işgärler muny hasabam edenok. Näge şolar buýurjagynam bilenok. Bul bir Robokop kartinka. Şoň üçin Gurbanguly dolandyrýar. Häzirem Türkmenistanyň ýa basyp alnan hökümetinem häzirem şol hemme zatlara ýa karar netije berýär. Ogluny bagyşlap oglunyň goluna uranýar, oglunyň adyna uranýar. Bir kezzap da. Hatda şonam kezzaplykda ulanýar. Ine bolup geçen bolup geçen zatlar onunjy aprelde. Indi ýene bir zat bolup geçdi onunjy aprelde. Men häzir aýdyp geçerin ýöne şul diýmek näme? Şul diýmek egerde kabinet ministr hiç zada garamazdan, kanun esasynda öz wezipesini etjek bolsa, ministrler orunbasarlar, wise-premýerler, şu iki kezzap ataly-ogul ikisi şulara ýol bermeýär. Dogruçyl konstitusion hereketlere ýol bermeýär. Diýmek, şular bir zulum, ataly-ogul. Bular hiç wagt maý bermeýär, kanun esasynda şolarsyz, ýagny şolaryň netijeleri-ni alman, şolaryň kararlaryny alman, we dil kararlary ýa kagyz kararyny alman özbaşdak hereket eder ýaly. Hemme döwletlerde özbaşdak hereket edilýär. Kabinet ministriň orunbasary, haçanda prezident näsag bolsa ýa-da öz ýa-da wezipesini ýetirmese, birinji wise-premýer derrew şoň wezipesini alyp ýerine ýetirmeli, ýa-ni parlament bilen işlemeli, kabinet ministri bilen işlemeli. O zatlar bolmaýar. Gaýtyp telefonlaryny alyp bir ýere gabap, goýunlary gaban ýaly şolary sakladylar založnik hökmünde. Üns beriň. Sebäbi özleri hiç zat edip bilmedi. Üns beriň. Biziň halkymyzyň bir uly möçberi metjitleri çykdamaly parlizon boldy. Derrew korrupsion kezzap hökümet parlizon boldy. Iki sany kezzap blok etdi şulary. Şularam halka goşulyp perworot edäýmesinler diýip. Azaşyk edäý meselä diýip. Ine, şul ýaly ýagdaýda iki sany zulum Türkmenistany dolandyryp, Türkmenistany konstitusion ýolla däl-de, kanun ýolla, hakyky ýolla däl-de, kezzapçylyk, gara ýolla, zulum ýoluna alyp barýar. Biz bulardan dynmasak, bizde hiç hili ýol ýok. Bizde diňe bir ýol bar. On sekizinji asyra gidiş, feodal ýoly, zulum ýoly, katastrofa ýoly. Bütin dünýä bu tarapa gidip össe, biz hatda yzymyza gidemzok. Biz bir çuňňur bir tarapa gidýäs, o ýerde intek o tarapa giden adamam ýok, hatda Demirgazyk Koreýada şo tarapa gidenok. Demirgazyk Koreýanyňam adamlary öz ýaňky birinji sekretaryny gowy görýärler. Bizde Gurbanguly diýseň ejeňi sögýärler. Milli lider diýseň ine köçede ejeňi sögýärler. Şol ýaly öz tohumynyň mili lideri, öz ugrunyň mili lideri, öz oglunyň arkadagy kezzap Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň içinde-de şoň awtoriteti şeýle. Türkmenistanyň daşyndan üstüne gülýärler. Kim Türkmenistany masgara edýär? Myrat Gurbanowmy halka hakykat düşündirýän? Hiç zat etmedik. Ýa şu zatlary edip ýören kezzap Gurbanguly Berdimuhamedow? Aýdyň. Ine, hormatly watandaşlar, men indi şu şul bolup geçen wakalar boýunça kabinet ministriniň wekillerine, ministrlere, onuň orunbasaryna ýüzlenýän. Hormatly wezipedäki işleýän biziň watandaşlarymyz. Siz Türkmenistany ösdürjek bolup, siz Türkmenistany öz goşandyňyz taryhda goşjak bolup, siz Türkmenistany mundanam ýokary derejä galdyryp, bütin dünýä tanatjak bolup işe gelip işleýäňiz. Size kanun esasynda dogruçyl Türkmenistany ösdürmek ýolunda iş mümkinçiligi döredenoklar. bermeliler. Hatda öz pudugyna pudugy ösdürip ýaňky adamyň abraýyny alyp gazanyp başlasaň basarlar. Dogry düşüniň. Siz şul iki sany ataly ogul iki kelleli prezident zulum bilen ýoluňyz bir däl. Näme çip? Bunuň ýoly diňe baýamak we türkmen halkyny gyryp taklamak, kellesi galdyrmaz ýaly, ýaňky şuň halkyň identifikasiýasyny ýitirmek, şulardan bir goýun ýaly bir zat ýasamak, içiniň gahrymanlaryny, içiniň intelligensiýasyny, içiniň ýazyjylaryny, içiniň jemgyýet iş aktiwistlerini ýok edip, şundan bir ýaňky bisowgat massa ýasamak üçin işlere. Şol ýasan zatlarynyňam hiç hili ýaňky ýasan zatlarynyňam hiç hili haklary bermän şol adamlaryň biziň watandaşlaryň biziň ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny satyp pullaryny ogurlap hezil edip gezmek isleýär. Bular Türkmenistany gaýgy edenok. Bular öz pullaryny gaýgy edýär. Bular nireden näme ogurlap bolýar, nämäni ýumuryp bolýar. At türkmen halky çeker ýörär, gitjek ýeri ýok. Bir partiýa ölse beýlekisi dörýär diýip gezip ýörler. Bular göni aýdýar. Bize bir on bäş, ýigrimi prosent halk gerek, galany ölüp geçsin diýip aýdýar. Bize şu on bäş, ýigrimi prosent gerek, bütin dünýäde ine halk bar diýip görkezip, onuň baýlyklaryny ogurlar ýaly. Milletparazçylygyň aňrybaşyny edýärler. milledi genosid edip aňry başa geçdiler. Sizem şo ýolda däl diýip biz pikir edýäs. Siz halka garşy işläňzok diýip pikir edýäs. Siz öz tohumyňyza, garyndaşlaryňyza garşy işläňzok diýip pikir edýäs bizä. Şoň üçin siziň ýoluňyz bir däl. Siz kezzapçylyk etmäne, siz ýaňky öz maşgalaňyzy saklamana, Mejbur ýagdaýda käbirleriňiz para almaly bolýaňyz. Käbirleriňiz isläp para alýaňyz. Ýaňky Gurbanguly bilen Serdaryň strategiýasyna goşulyp, şonuň maksatlaryna goşulyp. Ýöne ol az bölegi. Galan adamlar halkara guramalaryna barýarlar, halkara guramalar, halkara biznesmenler, halkara döwletler bilen duşup, Türkmenistanyň pozisiýalaryny berkidip ösdürjek bolýaňyz. Ol gowy zat. Biz şo zatlara, şo zatlar üçin sizi golýas. Şoň üçin Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow näme diýse-de sabotaž ediň. Hawa, hawa, ederis, arkaýyn bol ýaşuly diýip hiç zat etmäň. Halka mümkinçilik beriň. Mümkinçilik dörediň. Halk öz identifikasiýasyny etsin. Sebäbi şo halkyň içinde sen hem bar, seň doganyň hem bar, kakaň, ejeň, dogan-garyndaşyň hemmesi bar. Seň geljekde çagalaryň hem şoň içinde. Pikir etmeň siz halkdan daşary pul gazandyk biz halkdan daşary köçä çykýaňa ministersk maşynda köçede ýörýäňä diýmek sen şol halkyň sredasynda halkyň içinde sen gitjek ýeriň ýok ene ataň doganyň biriň öläýse ýenede halk gelip saňa ýaňky märekeleriňi sokup berýär. Ýene-de sen halkyň içinde gezip ýörsiň, dogan-garyndaşyň toýlaryna baryp. Şonuň üçin siziň maksatlaryňyz we Gurban bilen Serdaryň maksatlary bir däldir. Şonuň üçin bul iki adam eýýäm boldy. Bular krest goýuldy. Bular prezident, milli lider diýip hasap etmäň. Bular öz-özlerini milli lider, prezident diýip hasap edýär. Şulara dört prosent administratiwnyý resursyň sesleri berildi. Başga ses berýän ýok. Bular gollaýan ýok. Bu nädip siz goldamaýan adama hyzmat edip ýörsüňiz? Onda siz kezzapçylyk hyzmat edýäňiz. Halkyň sesleri ulanyp näme? Halk häzir närza däl. Halka hyzmat ediň, halkyň seslerine hyzmat etmeli siz. Halka öwrüliň. Halkyň nägiliklerini kanagatlandyryň. Halkyň arzuwlaryny ýetmäge ýagty kömek ediň. Ine sizden haýyşt. Şoň üçin halk bilen boluň, Türkmenistan bilen boluň. Türkmenistan halk iki sany ataly kelleli bilen bir zat däldir. Bular zulum. On ýedi ýyldan bäri halky ezip talap ýören zulumlar. Şoň üçin aýlanyň. Häzirki hereketleriňiz geljekde, tiz geljekde göz öňünde tutular. Ine şoň üçin men size haýyş edýän. Ynanyň, bize ýa wezipe gerek däl. Biziň durmuşymyz siziňkiden gözel, gül. Ynanyň. Bize Türkmenistan azat, Türkmenistanyň azatlygy gerek. Bize biziň halkymyz kösenip, aglap, eňräp daş ýurtlarda mejbur bolup gidip, kösenip, ölüp, şu zatlar bizi gynandyrýar gaty. Biziň dogan gandaşymyz bilen gürleşip bilemzok internet ýok. Masgaraçylyk dogan gandaşymyzyň ýanyna baryp bilemzok masgaraçylyk köçäň köçä çyksaň emheme bilen polisden doly o näme döwlet bolýa. Bu näme öň bulaýan zat ýok da ho. Bu näme şu otuz ýylda diktatorlar gül ýaly döwletden gözel ýaly döwletden gurjak ýaly döwletden şu ýaly zulum döwledi ýasadylar. Sizem şu zulum döwlediň häkimeti. Aýlanyň bu tarapa. Seretmäň, bular kres goýuldy, bular wsýo, proşetşi etap. Häzir özgerişler gidip dur halkyň içinde. Halkyň içindäki özgerişleri yza aýlap bolmaýar. Dogry düşüniň. Şular bir netijä getirýär. Şoň üçin men size Haýyş edýän göz aýlaň soňky üç ýylda bolup geçen zatlar halkyň reaksiýasyny bütin dünýäde bolup geçýän zatlar zulum tarapda bolmaňda abraýly adalatly tarapda boluň ösüş tarapda boluň gün ýagşylygy tarapda boluň gara zulum tarapda bolmaň Gurbanguly Serdar Berdimuhamedowlar zulum tarapy bular krest boldy geçdi bular. Eger-de şeýle bir teorema bar, bir döwletde ýigrimi prosentden, iň minimum on bäş prosentden az poddežka bolsa, onda şol adamlar nelegitimny diýip hasap edilýär, ýolbaşçylar. Türkmenistanyň prezidenti we Türkmenistanyň Milli Lideriniň poddežkasy bir prosent ýok. Näme üçin siz şolary legitim edýäňiz? Etmeli däl. Biz düşünýäs siziň ýagdaýlaryňyzy. Şu güne nähili geldiňiz? O ýerde bu ýerde mejbur zýarat geberdiňiz, mejbur ýagdaýda ony muny görmeli bolduňyz. Biz hemme zatlara gözümizi ýumýas. Tä bize çalyşmalar halk bilen hökümet bilen bile geçip biz arassa ýola gitmeli. Biz köp zatlara gözümizi ýumarys. Sebäbi biz şony näme üçin edýäris? Her bir adamyň durmuşy, jany bütin Türkmenistanyň baýlygyndan ýokardyr. Eger-de siz garşylyk görkezseňiz, onda biz hökman ýeňeris, ýöne bir topar adam biderek bigünä öler. Siziň tarapyňyzdan, biziň tarapymyzdan. Şonuň üçin goşulalyň, bileje edeliň, oturyp maslahatlaşalyň, täze Türkmenistany guralyň-da öňe gideliň. Hemmämiz. Türkmenistan meňki däl, Türkmenistan düýejiňki däl, Türkmenistan ak welsaparyňky däl, Türkmenistan siziňki däl, Türkmenistan biziňki. Halk näme çözse, şoňa biz boýun almaly. Halk ses berýämi kime, kim utsa, biz şoňa boýun almaly. Sebäbi halk saýlady ony. Eger-de şol saýlan adam hereket etmese, Ýasaýylan parlament hereket etmese, ýasaýylan häkim hereket etmese, halk ýene-de ýygnak edip aýrar ony. Ine şol ýaly ýa-da iki taraplaýyn jogapkärçilik bolmaly. Ine şu döwletler ösýär. Biz analiz etdik. Diňe Ýewropa döwletlerinde şu zatlar bar. Amerika döwletlerinde şu zatlar bar. Şonuň üçin bärde kanunlar, düzgünler, tertipler ýörýär. Biz şony etmesek bolmaýar. Biz bütin dünýäden iň gowy zady öwrenip, Türkmenistany zryw hökmünde ösdürip gitmeli. Başga zat ýok. Sebäbi biz gaty yza galdyk. Çökdük. Indi biz ýöremeli däl-de, ylgap gitmeli. Şonuň üçin wagty geldi çalyşmalara. Men size ýüzlenýän. Şol diýilýän zady pikir ediň. Siziň öz abraýyňyz özüňize gerek. Eger-de adalatlyk içiňizde göwünlik, söýgülik, ar-namyslyk, wyždanlyk bar bolsa, ejeň-kakaň terbiýede goýan bolsa şu kiçikäm, onam ýitiren bolsaň, ýene-de yzyňy al-da, şoňa ýapyş gaty. Şeýdip biz türkmen ýasarys. Berk türkmen, hiç hili ýaňky kynçylykdan gitmeýän, diňe öňe gidýän berk millet ýasarys. Sizem şo milletiň wekilleri. Men Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow bilen hasap edemok sebäbi bular biziň milletimize garşy göreşip genosid etdiler. Boýunam alanoklar. Diňe öz wezipelerini saklamak üçin ýaňky sizi gynap založni aldylar. Üns beriň založni aldylar terroristler. Hormatly watandaşlar ine men size göni aýdaýyn siz hiç wagtam Men ýene bir gezek ýüzlenjek bolýan şo ministrler, kabinet ministrleri, wezipeli adamlara, siz hiç wagtam kanun ýolda işläp bilmersiňiz. Şul iki zulum siziň ýanyňyzda baka. Şular ýolbaşçy bolup durka, size etdirmezler. Sizi bular size kanunlary bozduryp, sizi basarlar hökman. Üns beriň, otuz üç ýylda diňe Raşid Meredow durandyr, olam Putiniň wekili. Watan satan dönük. Galany onam elleseň Putin gygyryp dur aňyrda. Lawrow gygyryp dur. Galany ýöne türmeden gutarýandyr. Heý biri ýaňky işini gutaryp, pensiýasyny alyp, begenip, medallaryny döşüne dakyp köçede ýörýänini gördüňizmi? Ýok. togsan dokuz prosenti basyldy. Diňe öz garyndaşy ýaňky sypdy. Hatda Müllikowy göterip duran ýaňky çaga göterip durup şony ulaldan adam Gurbanguly Berdimuhamedow Müllikowa basdy. Hatda. Onda siz kim bolýaňyz? Oňa hiç kim. Şoňa düşün. Sebäbi Gurbangulyň Gurbangulyň we Serdaryň matrisasynda siz hiç kim. Kanunlara, adalatlyga üns berilenok. Şoň üçin biz size aýdýas, biz adalatly, kanunlary sylaýan, hormatlanýan hökümet gurmalyda. Siziň aýlyklaryňyz minimum Bir müňden on bäş otuz müň dollara çenli bolmaly. Siz para alyp küsenip ýaňky o ýerden muny düzedip muny düzedip kelle döwmeli däl. Hökümet size gowy tölemeli we siz hökümede arassa işlemeli. Hormatly watandaşlar ine şul meň ýüzlenişim wezipeli departamentin başlyklary wezipeli adamlar MHM polis nirede wezipeli adamlar bolsa ine şoňa ýüzleniş diýip hasap ediň. Indi ýene bir maglumat, geçirilen Ramazan baýram namazyndan çykan adamyň sany köp bolansoň, halky kontrol edip bilmänsoňlar, Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugy bilen resmi wezipeleri nädogry ýerine ýetirmek tabyn gurluşylara gözegçiligi gowşadany üçin Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe Aşgabat şäherindäki abadanladyş we arssalaýyş Işler wagtynda geçirilmänsoň ýüze çykan kemçilikler üçin kemçilikleri gysga wagtda düzetmek üçin soňky duýduryş bilen berk käýinç berildi. Ine, şul maglumat hiç ýerde çykmady. Men şu maglumatyň, ýagny şul kararyň hakyky manysyny aýdaýyn. Serdar Berdimuhamedow şuňa sögdi, Aşgabat häkime, Nämçip köp adamlar metjitlere geldi? Nämçip kontrol edip bilmediň? Sen nämçip şolara barýer goýmadyň? Nämçip köçelerden sowmadyň? Nämçip halk kontrol edeňok diýip, ine şuň üçin muňa käýinç bermän, ýaňky resmi wezipeleri nädogry ýerine ýetirýäň, ýaňky meniň, ýaňky Aşgabady abadanlaralyş we arassalyş işleri kämilleşdireňok, edeňok zat diýip başga zadyň üstünde käýinç beren kişi bolýar. Ýöne ýüzüne aýdýar. Bul ofitsial maglumaty men okap berdim. Ýüzüne bolşy ýaly aýtdy, sögüp-sögüp. Ine. Rezultat, netije hökümetiň reaksiýasy, halkyň Ramazan baýram namazyna gelişiniň ýaňky bahasy, Gurbanguly bilen Serdaryň şu bahasy şol. Ine, ynanmasaňyz men size birnäçe maglumatlary görkezeýin, hormatly watandaşlar, sebäbi

Neofitsial maglumat, ýaňky gizlenen maglumat, göni Aşgabatda adamlar kontrol edilmediňiz, Aşgabat şäheri doldy, häk, neme, metjitlerde adamlar doldy, bir topar adamlar çykdy, şul oppozisiýaň aýdan protestlerinde çykdy zat diýip şuňa käýinç berdiler. Ine şonuň üçin häzir köçelerde MHM bilen polis bar. Doly. Bolmasa, ýaňky abadanlaşdyryş işleri edýän adamlar bolmalydy. Ýok, tersine polis bilen MHM. Ine, meň şo diýen zatlarymy tassyklaýan zatlar şul. Geliň, indiki wideo seredeliň. Watan programmasynda ine şul karar boýunça hiç zat ýokdur. Men şuňa ýaňy üns berdim. Hiç zat ýokdur. Informasiýa ýokdur. Ataly oglam ýok, Şu günem ertirem ýok, bular dagyrdaşyp gizlenip otyr. Hemme zady görkezer. Ýöne ýaňky ataly ogul Atagül ogul görkezmez. Ol kararjyk bolýa abadanlaşmak üçin neme üçin kararjyk ýöne hakyky karary görkezenoklar. Ine başga bir maglumat men size görkezeýin. 12-nji aprelde, 11-nji aprelde düýn gördüm, 12-nji aprelde maglumatlar üns beriň.

Onda meň şo diýşim ýaly köçelerde häzir abadanlaşyk işlerini edip ýören adamlardan doly bolmaly-da. Ýok a-da. Gaýtyp MHM polisler köçe doldurdylar. Sebäbi gorkup şo karary çykardy. Birinden çykarmaly-da. Bolmasa özi günäkär-dä. Häkimiň üstüne atdy. beýlekilere ýaňky sapak bolar ýaly. Ine, geliň Radio Azatlygyny diňläp göreýin, näme diýýär şul barada, şu mesele barada. Aşgabadyň seýilgählerinde gezelenç edip dynç alýan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Seýilgählerdäki polisiýa işgärleri ýaşaýjylara dürli çäklendirmeleri girizýärler, käte-de jerime ýazýarlar. Şeýle-de olar ýokary synplarda okaýan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikde gezelenç etmeginiň öňüni alýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy.
Ine, bular güýçlendirýär, ýagny usileniýe edýär. Halkymyz özbaşdak köçelerde gezmesin, üýşmesin, gürleşmesin, ylaýta-da ýaşlardan gorkýarlar, talyplardan we ýaşlardan. Men häzirem aýdýan, Biz hemmämiz biziň geljegimiz üçin göreşýäs. Geljek nesil üçin göreşýäs. On sekiz, on dört ýaşly ýaşdan başlap otuz bäş ýaşa çenli oglanlar üçin göreşýäs. Türkmenistan ine şolar dolandyrmaly Türkmenistany. Biz ýöne azatlygy çykaryp, hökümet sistemasyny gurup, işleýän, adalatly hökümet sistemasyny gurup, halka hyzmat edýän hökümet dolandyryş sistemasyny gurup şu ýaşlary geçirmeli. O ýaşlaram azçyk işläp indiki ýaşlara geçirmeli. Şeýdip şeýdip Türkmenistan dolandyrylmaly. O diýmek diňe ýaşlar däl. Arasynda ýaňky bulum bulum bujur dälde garyşyk bolmaly. Ýöne esasy ýaşlar alyp giderler. Sebäbi häzirki tehnologiýalar ine elliden soň düşünmek kyn bolýar. Öňden bäri ýaňky özgerişleri etmän, etmeýän bolsaň. Şonuň üçin ýaşlar göreşmeli. Häzir hemme döwletler konkurensiýanyň esasynda göreşýär. Ykdysady tarapdan, syýasy tarapdan, sosial tarapdan, tehnologik tarapdan, industrializasiýa tarapdan, ekologiýa tarapdan. Oňa ýaş aňlar gerek, ýaş akylly aňlar gerek, tertipli, terbiýeli, ýaňky diplomly, öňe soňky soňky ylymlary alan akylly oglanlar gerek. Ine şolar Türkmenistany dolandyrmaly. Ol bir ýer alyp, öz ogluna goýup, ömrüne tinçä ol zapasnoýda ol kiçjik ýaňky agtygy, agtygyny goýup, bular Türkmenistany basyp alyp, ol ýaly zat ýitip gitmeli. Ýigrimi birinji asyrda bolmaly-ä şol zatlar. Ynanyň, biz azatrak döwletden Azatsyz zulum döwleti geldik. Ýene-de hiç zat edip oturmasak, biz şol öňki azat bolan zatlarymyzy ýitirip, hatda huşumyzdan hem ýitireris şo zatlara. Erteki ýaly bolarys. Oňa günäkär diňe bizdir. Gurbanguly bilen Serdar däldir. Olar gutaran kezap, düşnükli. Hökümetde işleýänler, MHM, polis, halkymyz, hemmämiz bir halk. Biziň barymyz günäkär. Hormatly watandaşlar, indi Şol biziň aktiwistleriň berşine görä dogrudanam radio Azatlygyň aýdyşy ýaly, men hemme ýerlerden maglumatlar alýan, Myrat aga döküldi diýýä MHM polis köçelerde ýöredilenok, sorag ideg edýäler, öňki ýaly ýöräp bolmak, wiza alyp bolmak, surat alyp bolmak diýýäler. Indi men şoň üçin MHM polis prokuratura harby gullugyndaky işleýän ofiserlere, şonuň wekillerine ýüzlenýän. Halk atan-ogldan bizar boldy. Halk şoladan dynjak bolýar. Sizem halk bilen şu ataly-ogul tutmakda böwet bolup dursuňyz. Ynanyň, hormatly doganlar, watandaşlar, hormatly türkmen halky, sizem şo türkmen halkyň bir bölegi bolýaňyz. Häzirki günde, häzirki taryhy momentde siz türkmen halkyň çözüş bölegi bolýaňyz. Siziň çözgüdiňiz siziň ýaňky haýsy tarapa geçseňiz şo tarapy utýar. Siziň çözgüdiňiz ýeňişe bagly. Ýaňky biziň ýeňişimiz size bagly. Egerde siz halkyň tarapyna geçip, halka maý berip, ýokardan size basyşlar ederler. Öňem çydap gelýäňiz, azajyk çydap, halka şu basyşlary görkezmän, gaýtyp, bolýa, bolýa, ýaňky ugruna kowup zat edip goýberseňiz, arest etmeseňiz, basmasaňyz, urmasaňyz, ýykmasaňyz, gorkuzmasaňyz, halk öz öňki azatlygyny eline alyp, öz duýgularyny, öz däp-dessurlaryna daýanyp, öz ýaňky ganyndaky öňki akýan gahryman immuniterine daýanyp, galyp başlap millet bolar. Şo milledem sizi hemme ýerde size abraý berer. Size türkmen halkynyň abraýy ulalsa siziňem abraýyňyz bolýar. Sebäbi sizem türkmen halkynyň wekilleri. Şonuň üçin halky ezmäň, kömek ediň. Şul eden işleriňiz üçin men size taňyrýalkasyn aýdýan halkyň adyndan. Şu Ramazan baýramynda meň habaryma birnäçe ofiserler çagalaryny iberip tak tutduryp adamlary ýa köçeler köçeler ýygnap metjidi guratdylar. Gör nähili şular watançylyk duýgusyny döretdiler. Gör nähili şular ýaňky öz däp-dessurlaryna daýanyp duýgulary döretdiler. Adalatsyzy gollap. Bir topar ofiserler gaýtyp adamlar blow etmän ýol görkezdiler. Şoýerden baraýyň şeýdiň şeýdiň diýip bir topar ofiserler ýaňky halkyň eşigini siwilniýada ýaňky graždanskiý eşik geýip halkyň arasyna gelip namazyny, dogalaryny, ok, dileglerini etdiler. Ine, ine şuňa Taňry ýalkasyn, ine şul ýaly sizden umyt her wagt. Ine täze Türkmenistanam bolsa, ine täze Türkmenistanyň Prezidendam, halkam, hökümedem sizden şuny talap eder. Ine şul adalatly ýol. Ine şu ýolda biz bolmaly. Şoň üçin köp Taňry ýalkasyn, biz siziň indiki ädimiňize garaşýas. Halk indi akçylara ýaňky nime edip biz gurbanlyk baýramyny tamamlajak bolýas. Şul iki sany ataly ogly tussag edip bütin dünýäde Türkmenistan azatlyga çykdy dip ylgan etjek bolýas. Yglan etjek bolýas. Şoň üçin sizden haýyş iki üç aý üstüňizden basyşlar bolsada çydaň. Halka basyş etmäň. Halka mümkinçilik beriň. Halk galan ýagdaýynda arkasyna dur bilmeseň, öňünde böwet bolma. Indi şony haýyş edýäs. Şonuň üçin biz size ynamymyzam uly. Biz siziň ýagdaýyňyza düşünýäs. Siz Köpük alýaňyz öz işleriňiz üçin. Gije gündiz usileniýe. Sizi gije gündiz servise sokýarlar. Siziň ýagdaýlaryňyz, maşgala ýagdaýyňyz, jaý ýagdaýlaryňyz, ösüş karýeraňyz olar ýaly siziň garaşyşyňyz ýaly däl. Biz düşünýäs. Sizi köçede adamlar talamana mejbur edýärler. Sebäbi haçanda bir adama gije gündiz işledip açyk aýlyk berseň, ol bir ýerden ýaşamaly aho, ol birini talamaly, birinden para almaly, maşgalasyny saklaýar. Sizi ine Gurbangulyny Serdar Berdimuhamedow kabinet ministrdaky adamy gorap ýaňky gabap založnik hökmünde saklap sizem založnik hökmünde saklaýar az aýlyk berip halkdan baryp talaň näme etseňiz ediň diýip ýörite size şert döredýär halky talap ýaly şoň üçin siz para alýaňyz siziň aýlyklaryňyz minimum bir müň dollar bolmaly Eger-de sen perrabotka edýän bolsaň, iki, üç müň, dört müň, bäş müň dollar bolmaly. Şonda sen kanunlary gorap bilersiň, şonda sen konstitusiýa ýapyşarsyň, sebäbi şu konstitusiýa saňa şulaýa aýlyk berýär. Gurbanguly, Myrat Gurbanow, Düýeji, Akwelsapar, ýene bir zat, ýene plan, plan däl, konstitusiýa saňa şony berýär. Kanunlar şaňňy şoňa berýär. Senem şo konstitusiýa bilen kanuny goramaly. Prezidenti däl, parlamenti däl, konstitusiýany. Parlament kanun bozsa, şol jenaýada çekilmeli. Prezident kanun bozsa, şol jenaýada çekilmeli. Ine şu zatlary sen goramaly. Onda döwlet bolýar. bardak däl-de, bordel däl-de, döwlet bolýarlar. Ine şonuň üçin biz Türkmenistanda täzeden gurluş gurmaly diýýänim, biz täzeden reformalary geçirip, öňki ýaly balans hökümeti, ýaňky Kanun çykaryş hökümetine öz roluny bermeli, öz statusyny bermeli. Ýerine ýetiriş hökümetine öz roluny, öz statusyny bermeli we gözegçilik edýän ýokary sud hökümetine biz öz statusyny, öz ýaňky awtonomiýasyny bermeli. Şularyň hemmesi strukturalary aşaky strukturalary bilen diňe konstitusiýany goramaly. Sizem şol Türkmenistandaky hemme kanunlar işýär ýaly ýörite hakyna tutulan adamlar. Ine şulaň hemme zady, hemme şulaň hemme organlary, hemme şu ýa konstitusiýany goraýan adamlary bilen halky bilen biz döwlet emele getirýäs. Häzir barmy şu zatlar? Ýok. Men şoň üçin döwlet ýok diýýän. Häzir kim bar? Iki sany zulum bar. Aýtjagyny edýär, etjegini edýär. Ynanyň, MHM-de tiryek tutulan skladdan ahranasyny iberip, şu ýerden tiryek alyp, tiryek çekýärler. Galanam ol kioska tabşyryp, ýaňky satýarlar-da, puluny alýarlar. Hökümet bolmanda. Şonuň üçin öz gözüňiz bardyr. Meň diýen zatlarymy siz menden gowy görýäňiz. Bular ýaly biz hiç wagt bolup göremzok. Bütin türkmeniň taryhynda bular ýaly bolup göremzok. Bular ýaly hökümet göremzok. Jellat, kezzap, watan dönük hökümet göremzok biz bular ýaly. Men size bir mysal getireýin. Maýyplar, inwalidler Mary Daşoguzdan, ýagty Lebapdan häzir şolar ine türkmen hökümine ýüzlendirilen Gurbanguly Berdimuhamedowa, Serdar Berdimuhamedowa. Ol Altyn, ýagty Aý guramasyna bize kömek ediň diýip. Şolara ýörite dermanlar, maýyplar üçin şolara ýörite harytlary Gurbanguly Berdimuhamedow hemme ýerde türkmen portalda hemme ýerde berdim diýip Täjigistana ugradýar. Kömek diýip. Muňa näme diýjek? Diňe şuň üçin şuny tutup tussag edip basmaly. Ynanmasaňyz men görkezeýin şoň wideosyny. Üns beriň. Ine şul harytlar hakykatda Mary Daşoguz Lebap da maýyp adamlara gitmelidi. Şul harytlary göni ýaňky Täjigistana ugradylar.

Ine, hormatly watandaşlar, haýyr-hasabat fondundan Täjigistanyň çagyrygyna iberildi. Men nädogry iş etdi diýjekkäm şol Täjigistana berende. Ýöne birinji bilen öz çagalygyň, Türkmenistanyň çagalygyna maýyp adamlaryň, inwalid adamlaryň elinden, agzyndan alyp, o harytlary beýlekire ibermek, bu kezzapçylyk. Uraýaly bolsa, onda bular dibem. O görgüliler haryda, dermana aňyrdan dursun, köwüşleri ýok. Bular bütin dünýä gurmalaryna ýüzlenýärler, köwüş, hatýa bir köwüş beriň, dermana aňyrdan dursun. Alanyp-alanyp gelýärler. Men şoň üçin diýýän, Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle diýýär, maňa bir on bäş ýigrimi prosent halk gerek, galan ölsün diýýär. Ine, şu ýaly ýolbaşçy gördüňizmi? Hiý, Türkmenistanyň taryhynda. Üns beriň Gaýgy Satabaýew. we şoňa meňzeşler. Şaja batyr, bir topar ýolbaşçylar bardy, Türkmenistan üçin janyny berip gitdiler. Bular Türkmenistany döretmediler, bular hiç zat etmediler, öňki Türkmenistany derrew konstitusiýany üýtgedip, öz Türkmenistanyny edip, Türkmenbaşy diýýän kezzap kliçkaly, ikinji arkadag kliçkaly kezzap özlerini alyp, etjegini edýärler. Haçana çenli biz bulara ýol bereli? Şonuň üçin, indi wagty geldi, boldy. Gurbanguly Berdimuhamedow we Serdar Berdimuhamedow prowdinny etap, bular, bular geçen etap, gutardy. Biz bular bilen işimiz bolmaly däl. Bular diňe şul ýaňky moment bolan tussag edip, bular türmä basmaly, boldy. Biz öz geljegimiz bilen bolmaly, sebäbi biz diňe öňe gitmeli. Biziň başga ýaňky alajymyz ýok. Hormatly watandaşlar, Ine, men ýene bir gezek MHM, polis, harby, prokuratura, serhet gullugy, gullukdaky işleýän ofiserlere ýüzlenýän, siz köp galýaňyz. Siziň uly gowy geljegiňiz garaşyp dur size. Gowy aýlyklar, ösüş, karýeralaryňyz, ýaňky bütin dünýäň tejribesini size görkezeris. Sizi ibereris şo ýere powşeni kwalifikasiýa. Şo ýerde öwrenip-öwrenip gelip, täze gulluklar bolup, halka hyzmat edýän, döwlete hyzmat edýän gulluklary goýup, bütin dünýäde görelde hökmünde we halkyň içinde iň abraýly adamlaryň biri bolarsyňyz. Olam daş tä, bulam bir erteki-dä, el ýeterli ýeňiş garaşyp dur bize. Gurbanguly Serdar Berdimuhamedowa seretmäň, bular geçen etap, boldy, gutardy bular. Biz öňe gitmeli. Biz ine şul ýola sizi çagyrýarys. Şonuň üçin hemme zat bize bagly. Biz maksimalnyý hereket edip, halk hereket etmän çykanda biz olara böwet bolmaly, gaýtyp biz olara usilin etmeli. Hakyky siziň roluňyz şol. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi gutarýan. Siziň hemmäňize Men sagbolsun edýän bizi diňläp wideolar paýlaşýanyňyz ün kommentariý ýazýanyňyz üçin bize maslahat berýäniňiz üçin biziň kemçiligimizi aýdýanyňyz üçin we özgerşik isleýäniňiz üçin azatlygyň üçin azatlyk üçin göreşýäniňiz üçin bi ýene bir gezek ramazan baýramy bilen gutlaýan Inşallah indiki Ramazan baýramlaryny hemmämiz üýşüp şu daşynda Türkmen mabusy Türkmenistana üýşüp doga dilegler edip Ramazan baýram namazynda üýşüp umum bolup dileg edip Türkmenistan össün halkymyz össün bagtly durmuşymyz össün diýip Dilegler edip ine şu günleri geler diýip men arzuw edýän we hemmämiz geljekler geljek ýyllarda Türkmenistanda üýşüp täze Türkmenistanda azat döşümizi açyk gezip begenip bir-birimize hormat goýup bagtly bolup gezeris diýip men arzuw edýän. Şol arzuwlarym ýerine ýeter olam daş däl. Bize bagly. Bir gündem bolup bilýär şo bir sagatda bolup bilýär. Ine geçen waka görkezdi Biz eger-de meseläni goýan bolsak, Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhamedow metjide baran bolsa, ýeňiş bolardy. Birinji ädim, bul bir test ädim boldy. Şol uly netijä getirdi. Indi biz durmalydys. Indiki duşuşyklara çenli men siziň hemmäňize jan saglyk arzuw edýärin. Hoş sag boluň, hormatly watandaşlar!